Nes i ddim cysgu neithiwr. Ar ôl chwarae am 40 awr mewn un wythnos, o'n i 'di gorffan Bloodborne. Nes i blannu fy mwyell lle mewn i gorff y boss ola i wylio fo'n marw a wedyn nath y gêm ddechrau eto efo'r holl elynion yn lot anoddach. A do'n i ddim isio stopio chwarae. Es i'r holl ffordd at y bos gynta jyst er mwyn teimlo'r wefr o'i guro fo eto. A wedyn es i'r gwely. A do'n i jyst ddim yn gallu stopio meddwl am Bloodborne. Taswn i'n chwarae fo drwodd eto pa lefel fyswn i'n ei gyrraedd? Be oedd fy hoff rannau o'r gêm? O'n i 'di methu unrhyw ddarnau pwysig? O'n, bron yn sicr. Ac ymlaen ac ymlaen drwy'r nos. 'Di gêm ddim 'di cael effaith fel'ma arna i am sbel. Ella ddim erioed. Mae hwn yn rhywbeth special. Ok, awn ni nôl i'r dechrau. Mae Bloodborne yn ddilyniant i'r gyfres Demons a Dark Souls, lle fyddwch chi'n chwarae rhan heliwr sy'n deffro yng nghanol dinas spooky o'r enw Yharnam ar yr un noson o'r flwyddyn lle mae pobl yn troi mewn i fwystfilod ac yn trio'ch lladd chi, sy'n mymryn bach yn anlwcus. Mae 'na stori o fath a fyddwch chi'n gorfod brwydro'n galed i'w ddallt o. Mae 'na stwff am freuddwydion a rhyw fabi rhyfedd sydd wrth wraidd bob dim, ac mae gwaed yn bwysig am ryw reswm, ac mae 'na ddol byw sy'n helpu chi, a dwi'n siŵr bod o'n gwneud rhyw fath o synnwyr, os jyst ym meddyliau'r datblygwyr. Ond mae o'n ddigon. Mae'n fachyn i hongian popeth arno fo, ac yn ychwanegu talpiau a thalpiau o atmosffer. Ond y peth mwya' sy'n helpu yn hynny o beth ydi'r gwaith celf hollol syfrdanol sy' 'di mynd i mewn i'r gêm. Fyddwch chi'n dechra' drw' ymladd gelynion reit gonfensiynol, dynion gwyllt efo picffyrch, bleiddiaid mawr, trolls, y math yna o beth, ond wrth i'r gêm barhau ac wrth i chi gasglu rwbath yn insight, pen-glogion sy'n g'neu' chi ddeall mwy am sut ma'r byd yn gweithio ond hefyd yn y'ch g'neu' chi fymryn yn mwy gwallgo bob tro, Fydd y gelynion â'r byd o'ch cwmpas chi yn mynd yn fwy ac yn fwy hunllefus. Fy hoff ran i o'r gêm? Ok, mae yna ddarn lle fyddwch chi'n brwydro drwy lwyth o baddies calad jyst i gyrraedd drws caeedig. Dych chi'n trio i agor o ac mae yna law fawr annearol yn dod i lawr o'r to a'ch gwasgu chi i farwolaeth. Iawn, digon teg, dych chi'n anghofio fan'na am y tro ac yn mynd off i grwydro rhywle arall. Nes mlaen dych chi'n dod yn ôl efo digonedd o insight ac, o, llaw na. Y perchennog ydy rhyw fath o... o octopus slash pre-cop enfawr. Efo rhyw bymthag o freichiau yn hongian o'r to, o. Mae hwnna'n... Dwi'n mynd i um, eista yn y gornel rwan a, a chrynu. A chrio'n dawel. O, oh, diar. Ydy mae gwaith a syniadau H.P. Lovecraft y Cthulhu mythos fel mae'n cael ei alw yn mynd yn fwy ac yn fwy poblogaidd heddiw, ond da ni ddim eto wedi gweld y delweddau yna yn cael eu defnyddio i'w llawn bwer ar sgrin mewn unrhyw gyfrwng. Tan rwan. Mewn blynyddoedd i ddod fydd Bloodborne yn cael ei weld fel cam holl bwysig yn nhaith y syniadau yma tuag at brif ffrwd diwylliant. Mae hwnna'n beth mawr. Ac mae'r syniadau yna yn ddychrynllyd. Iawn. Ar ben bod yn un o'r gemau antur gorau erioed, mae Bloodborne hefyd yn gêm arswyd bwysig i'w roi ochr yn ochr efo clasuron fel Alien Isolation, Silent Hill a Resident Evil. Fydd y bwystfilod yn neidio allan o'r cysgodion yn eich dychryn chi, ond hefyd fydd y delweddau yn cropian i mewn i'ch breuddwydion ac yn gwrthod gadael, jyst fel The Shining neu The Exorcist. Gwyrthiol o beth. Rheswm arall, wrth gwrs, pam fyddwch chi ddim yn gallu stopio meddwl am y gêm ydy bod o'n eithriadol o anodd. Ar y dechrau yn enwedig, fyddwch chi eisiau taflu'r controller yn erbyn y wal a sgrechian at y sgrin, A fyddwch chi yn gwneud? Mae pethau'n mynd yn haws ac yn fwy hwyl wrth i chi fynd ymlaen, a fyddwch chi byth yn teimlo mewn rheolaeth llwyr, fyddwch chi wastad ofn be sy rownd y gornel neu lawr y pydew nesa. Di Bloodborne chwaith ddim mor annheg o anodd â'r gemau Souls, sy'n fonws enfawr. Dych chi dal angen gwybod eich ffordd rownd gemau fideo i wneud unrhyw beth, ond fyddwch chi yn gwella, a fydd 'na rannau o'r gem mae'n debyg fydd yn mynd heibio'n eitha cyflym. Di'r gêm ddim jyst yn wal frics ar ôl wal frics fel yn Dark Souls 2, cyfres o sialensra hynod o anodd sy jyst yna i destio'ch amynedd. Ond hyd yn oed pan mae o'n anodd a 'dach chi'n gorfod chwarae'r un rhan drosodd a throsodd er mwyn cryfhau eich cymeriad, 'dach chi ddim yn meindio achos bod o gymaint o hwyl, yr ymladd mor llyfn a'r teimlad o ennill mor ysgubol. Un man gwan sy 'ma i fi weld y Chalice Dungeons, rhan hollol opsiynol o'r gêm, lle fyddwch chi'n brwydro drwy stafelloedd llawn gelynion a bosses, y rhan fwya'n unigryw i'r rhan yma. Mae dipyn bach fel y dungeons yn Zelda, ond efo mwy o waed ac ofn a rhedeg a sgrechian. Yn ymarferol, maen nhw dipyn bach yn ddiflas, does na ddim stori yn gysylltiedig efo nhw, a mae yna lot llai o atmosffer fel canlyniad. Ond dyn nhw ddim yn hanfodol i'r profiad, felly dyn nhw ddim yn broblem, deud gwir. Anghofiwch am y peth. Os dwi ddim di wneud o'n ddigon clir, mae Bloodborne yn gampwaith. Mae gan y gyfres Souls i ddilynwyr brwd, dwi'n un ohonyn nhw, ac mae'r Dark Souls cyntaf yn enwedig yn cael ei gysidro yn un o'r gemau gorau erioed. Ond mae Bloodborne yn well. Lot, lot gwell. Heb gwestiwn, dyma'r gêm gorau ar y Playstation 4, y rheswm gorau i gael gafael ar un, a'r gêm cyntaf sy'n profi jyst be allith y genhedlaeth newydd o systemau wneud. Mae o'n drobwynt, nid yn unig o fewn gemau, ond hefyd o fewn gweithiau arswyd yn gyffredinol. Mae'n treiddio i mewn i'ch enaid chi rywsut. Ychydig iawn o weithiau celf sy'n llwyddo i wneud hynny. Hanfodol. Ta. Ta ydio? Ella mod i ddim di chwara digon i fod yn sicr. Wedi'r cwbwl di 40 awr ddim yn lot. Dwi'n meddwl ddylse fi chwara fo eto, jyst jyst i fod yn siŵr, dach chi'n dall? Ac ella tro ma fydd yr octopus na ddim yn boddran troi fyny. Hmm. Edrach fel fyddai ddim yn cysgu heno chwaith.